Oce, Amanda Lawrence dwi, Pennaeth Ysgol Casmâl ers uh, 5 mlynedd bellach nawr. Um, fi sydd wedi enwebu Sandra Evans fel um, ar gyfer gofod siwai. Um, mae Sandra wedi bod yn helpu fi yn yr ysgol ers mm, dwy neu tair mlynedd bellach. Um, cyn i fi ddod i'r ysgol, doedd dim llawer o draddodiad um, cystadlu gyda Steddfod yr Erdd. A wedi i Sandra ymddeol, bydd hi'n Dirprwy Pennaeth yn Ysgol Spital. Mae wedi bod yn dod fan hyn i helpu y plant i ymarfer ar gyfer y Steddfod. Hi sydd wedi dysgu'r darnau a wedi bod wrthi gyda'r llefaru yn benna, ond hefyd i helpu gyda'r ymgom a'r drama ar gyfer y cwis llyfrau. Mae wedi bod yn arbennig o gefnogol i fi fel pennaeth a mae wedi rhoi amser yn wirfoddol ac eleni, wedi yr holl ymarfer a holl paratoi dros y blynyddoedd, yym, o'r diwedd, 'yn ni 'di cael y Parti Llefaru i fynd trwyddo i'r Steddfod Genedlaethol yn Bala. Yym, tro cynta' i unrhyw un cystadlu ar lefel cydf- we- ne' i i i grwp cystadlu ar lefel cenedlaethol ers rhyw 30 mlynedd bellach, dwi'n credu yy 1984 a'th y grwp dwetha' i'r Steddfod Genedlaethol. Wedyn ma' wedyn yy ma' 'di bod yn peth enfawr i'r pentref ac i'r ardal i GasMaal cael grwp o lefarwyr ar lwyfan Steddfod Genedlaethol. Mae'r plant i gyd yn hoff iawn o Misus Evans, maen nhw'n uh, rili hapus i ddod lawr i um, ymarfer gyda hi. Mae wedi cael argraff rili really positif ar Cymreictod yn yr ysgol Yy ma'r plant i gyd nawr yn awyddus i gystadlu yn yr Eisteddfod, felly yy ma' hwnna wrth gwrs yn ca'l effaith ar popeth ni'n neud yn y dosbarth, mae e'n hybu darllen nhw, hybu sgiliau ysgrifennu nhw, yym felly m- mae'n peth hyfryd iawn i ni fel ysgol bod Misus Evans yn dod fan hyn o'i wyrfodd yn wythnosol. Felly lan yn Bala ar ôl rhagbrawf llwyddiannus dros ben, fe llwyddodd y plant i gyrraedd y llwyfan. Felly wedd pawb yn hapus dros ben ac yn cyffroes. Yn anffodus, ath yr amser yn, wel, yn rhedodd yr amser i ffwrdd, oedd ddim llawer amser rhwng y rhagbrawf a mynd ar y llwyfan, a bu'n ein rhedeg ar draws cae mwdlyd iawn yn A Ble Wen i a phengliniau gyda wet wipes cyn i'r plant mynd ar y llwyfan, jyst treial sychu trad plant sydd yn Wel, mae'n diffyg profiad 'Steddfod 'da nhw, felly wedd neb 'di dod â wellies, wedd sgidiau nhw yn fwdlyd ofnadw, felly ethon nhw i'r llwyfan, gethon nhw bach o stage fright dwi'n meddwl, wedd nhw mewn sioc ar y llwyfan, gethon nhw'n drydydd ar y llwyfan, ond yy o leia ni 'di ni 'di cyrraedd y llwyfan, felly da da iawn nhw. Yn fy marn i, mae Sandra Evans yn haeddu ennill y wobr yma oherwydd hi sydd wedi cydio yn yr ysbryd eisteddfodol yn Cas Mâl, hi sydd wedi helpu'r plant i fynd ymlaen, i mynd yr, yr cam bellach. Mae wedi hala amser sydd ddim gyda fi fel pennaeth sydd yn dysgu. Um, felly mae wedi gwneud gwaniaeth enfawr i fi yn personol a fi'n ddiolchgar iawn iddi am beth mae wedi gwneud yn enw Ysgol Cas Mâl.
Ym Morwell Palma ydw i a bues i'n dysgu yn Ysgol Spital gyda Sandra am dros ugain mlynedd ac roedd e'n amlwg bod hi yn athrawes arbennig o dda ac yn trin bob plentyn fel unigolion, oedd yn haeddu parch a sylw. Roedd hefyd yn amlwg bod hi yn, bod gyda hi dawn arbennig i yn hyfforddi plant ac yn gwneud hwn yn dawel a gyda chynnil a sylwes i pan o'n ni'n gwneud Cynghedlu Nadolig Bod gyda Sandra ffordd o gael y plentyn i actio ac i siarad yn gyhoeddus yn naturiol ac yn dda iawn. A'r ddawn hyn sy yn amlwg mewn llwyddiant y partïon actio a llefaru mae Sandra wedi cael drwy ei dwylo dros y Eisteddfodau di-ri yn Ysgol Ysbyty. Yn y cyfnod buon ni yn Ysgol Sbytyr gyda'n gilydd yn 1996, penderfynon ni gystadlu yn yr Eisteddfodau yr Urdd a cymeron ni rhan mewn Dawnsio Gwerin, Ymgon, Parti Llefaru, Recorders, Dawns Greadigol, Llenyddiaeth, Ac hefyd wedyn wnaethon ni Cerddant, ni wedi gwneud Cerddant hefyd, ac wedi cael llwyddiant yn bob un o'r adrannau yna oddi ar 1996 tan 2008 pan fuon Nes i ymddeol a nath Sandra hefyd ymddeol so felly ma yy geson ni yy gyfle llwyddiannus iawn i yn yr Steddfod yr Urdd ag yy wedi mwynhau pob munud o fe a hefyd y rhieni yy wedi mwynhau pob munud ohona fe. Dwi'n dal i yym gwrdd â rhieni o'dd wedi dod yn eu carafanau lan i Ynys Môn, rhieni Saesneg o'dd yy a'n wedi cael amser hyfryd hyfryd ad atgofion melys iawn. Wi'n meddwl bod Sandra yn llawn haeddu y wobr yma am ei chyfraniad arbennig a gweithgar at gweithgaredde yr Urdd yn enwedig yr Eisteddfodau a cystadleuon dros y blynydde.